Хәерле көннәр, хөрмәтле дуслар. Э, мин шушындый видео яздырырга уйладым әле. Чөнки яздырмыйча да булмый. Хәзер инде 3 ел буена э, мин монда нәрсә генә ишетмәдем, нәрсә генә күрмәдем, нинди генә манипуляцияләр аша мин үтмәдем, әлдә үтәм. Э, шуның өчен шушы Э, ике сорау бирделәр бит инде миңа э, ун сорау дигән тапшыруда һәм шушының өзекләре интернет челтәрләренә керә башлады иң беренче сорау булды алимент буенча миннән сорадылар руслан син алимент түлисеңме мин төгәл үз җавабымны кайтардым мин алиментны түләр өчен алиментка бирергә кирәк диде. Берни дә сорау булмады, э, син, Руслан, балаларыңа булышасыңмы, булышмыйсыңмы дип. Шуның өчен андый тапшырулар караганда, хөрмәтләр, э, шушы сорауларны э, теге мәгънәсен аңнап, э, дөрес фильтровать итеп һәм дөрес э, төгәл үзегезнең фикерләрегезне киләчәктә язырсыз дип уйлыйм. Икенче сорауга килгәндә, бу сорау хыянәт турында булды бит инде. Руслан, сиңа хыянәт иткәннәре бармы? Мин әйттем, үз фикеремне төгәл дөрес әйттем. Булды дидем, булгандыр дидем. Булганын, хөрмәтләр, мин бары тик үзем генә беләм һәм булган гамәлләрне бары тик үзем генә кичердем. Мин ни өчен шушы видеоны язырга уйладым? Чөнки монда э, балалар турында сүз китте бит инде. Э, кеше э, аклана башлады, интернет челтәрләренә кертеп төрле видеолар, мин монда алып бардым, мин тигендә алып бардым, Син балалар белән шөгыльләнмисең, син балаларга булышмыйсың, син туган көннәре белән котламыйсың, дигән видеолар кергән бит инде. Миңа моны күрсәттеләр, әлбәттә. Мин нәрсә дип әйтәсем килә, ничек шул хәтлек алдарга була микән? Ничек шул хәтлек лицемер булырга була микән? Менә мин шушысына шаккатам. 10 ел торып, ике бала табып, бер тәлинкәдән ашап, бер тәлинкәдән эчеп, Авыр моментларны бергә кичереп һәм ниндидер вакыт җиткәч, мине кнопкага басып, унитазга сливать итеп була микән? Менә мин шунысына әле әле дә аптырыйм, конечно. Менә минем әйтәсем килә, э, нишләп э, директорга чакырганнарын, э, кызыбыз чирләгәч, колагыннан кан киткәч, больницаларга э, алып барганын, әтиләре бөтенләй берне решай иткәннәрен, больниска яткырганнарын сөйләми. Чөнки ул кешегә не выгодно алай сөйләргә. Берничек тә не выгодно, хөрмәтләр. Шушы әзрәк шундый гамәлләр булгач, больниска килеп, палатага кереп, Инстаграмга төшереп, кеше ышандырып, менә мин баламны карыйм әле дип тигесе монсы дип шундый әйберләр керткән иде. Э, миңа бу мондый әйберләр йөрәккә мең пычак булып кадалды. Э, шуның өчен мин ул вакытта сүзсез калдым. Шуның өчен сез хөрмәтләр белмисез безнең тормышта э, нәрсәләр булганын сез бары тик ышанасыз шушы интернет челтәрләренә интернет челтәрләренә теләсә нәрсә күрсәтеп була теләсә нәрсә язып була шуның өчен э, ну мин сезгә әйтәлмим сез фикерләрегезне язмагыз фикерләрегезне әйтмәгез дип сез нәрсә күрәсез сез шуны сөйлисез шуның өчен шулай ә монда эчке эчтә нәрсә булганны мин аны бары тик үзем генә беләм балалар буенча да ничек мин манипуляцияләр кичерәм ә, балаларның телефоннарын блокировать итеп мин балаларга шалтырата алмыйм э, анда балаларны котламый ди туган көннәре белән ничек мин туган көн көнне телефоннан алып шалтыратам я ясминәгә я камилгә э, балаларыма я улыма кызыма инде һәм мин аларга шалтырата алмыйм юри блокировкага куеп Ничек шулай була микән? Менә мин үзем аптырыйм менә шушында әйберләргә. Аннарысын кешегә сөйләргә э, Руслан миңа булышмый дип, э, Руслан балаларына карашмый дип. Ничек шулай сөйләргә була микән? Менә мин Минем сүзем юк бу әйбергә. Э, һәм инде мин э, нинди генә теге комментарийлар күрмәдем, э, мужик башың белән шулай балаларның әнисен сөйләп утырасың дип. Сезгә сорау бирим әле. Өч ел буе балаларның әтисен бөтен халык алдында пычракка батырырга ярый бикәсең? Менә сездән сорау бирим әле. Нәрсәләр генә ишетмәдем, нәрсәләр генә әйтеп бетермәде. Кыйнаган дип әйтеп бетерде, суккан дип әйтеп бетерде, эчеп, нитеп, нәрсәләр генә сөйләп бетермәде, әйтәм бит. Шуның өчен сез дөрес дип саныйсызмы шушы әйберне? балаларның әтиләрен шулай бөтен халык алдында позор итәргә шуның өчен бу бер ишеккә дә сыймаслык әйбер дип саныйм кайчан балаларның әтиләрен бөтен дөньяга теләсә нәрсә сөйләп эчкән дип кыйдаган дип әллә нинди видеолар чыгарып Лен ди анда фотографияләр куеп, мин моны бернинди рамкага да сыймый дип саныйм. Мин инде кыскача гына сезгә сөйләп бит үттем бөтен әйберне. Сөйләр сүзем бик күп. Шуның өчен моны сөйләп бетереп булмый. Монда сөйли башласаң чәчләрегез агарыр дип куркам. Шуның өчен исән-сау булыгыз, таза булыгыз. бер берегезне саклап һәм аңлап яшәгез